Tusah baka kaedah emm alah laban orang duit ga kitai mimit emm ni tau menang ngiyau ka lalu nyampau tusah maya hutang. Nyadi bala semua,
tentu kita udah sereta suah sereta selalu ninga bunyi sangap nyawa orang ke bepantun nya tadi iya nya bepantun bulan sapa agi enti ukai aki kitai dunging. Piak ya. Jadi ke sekali tu aku nerang ke kitai nama reti tiap-tiap bulan satu sampai bulan 12 ba kitai iban. Yang ka utai tu tadi deh kita ketuai engka mayuh nemu tang kati ke bala kami kena miak tentunya meh nak nemu nak. Tang nak ngawa Aku ngarika kitai ambi ke bisi dipeda, ambi bisi ditemu, ambi ke bisi dikena sida belajar dudi hari ila. Nama reti bulan satu nyentuk bulan dua belas ba kitai Iban tau. Jadi ripih bulan dua belas bulan taun kitai Iban deh dikena kitai ngingat ke taun asal kitai Iban kelia sebedau kitai bansa nemu bekena ke kalender perintah baka ke dikena kitai kemaya hari diatu. Au nyadi beketu kiau. Nyadi Bulan satu, inya dikumbai kitai bulan empalai rubai, bulan lepang nganti padi tuai tau ke mansau. Au. Bulan dua, dikumbai kitai bulan emperaga tauka bulan empikap maya iban ngetau padi bukit. Lalu bulan tiga dikumbai kitai bulan lelang. Bulan maya Iban lepa ari pengawa bumai, alai begiga, pegi tauka ngayau. Lalu bulan empat inya dikumbai kitai bulan turu panggul. Bulan maya Iban manggul umai deh. Udah nya bulan lima, bulan sandih tundan. Iya nya bulan maya Iban nebang kayu rimba, kayu besai, kayu kampung baka nya ke au. Lalu bulan enam dikumbai kitai bulan Iban merengka reban awak ke nyamai di tunu. Udah nya bulan tujuh dikumbai kitai bulan belelang reban. Bulan nganti reban rangkai ambi nyamai di tunu au. Udah nya bulan lapan dikumbai kitai bulan kelebun. Bulan maya iban nunu enggau berengkah nuga lumai bukit. Ni ampit kita enggau nuga lumai bukit wai. Oh aku tu suba ampit ah. Wai belat-belat atas bukit nya kedi aruk mua ne nanya ke gi. Enti maya nuga nya sigi nombor satu nama kebuah pemakai nyamai amai kacang ijau tauka dak kati nama nya. lauk ai kati nya asik pulut semua nya akai mal ke kasam ange humm enggai chakap aku nyi nyeran liur. Bulan semilan tau ke diku mai kite bulan labuh benih bulan maya iban nugal padi bukit udah nya bulan sepuluh ku mai kite bulan begantung sendu bulan maya iban ngabiske beras tauka ngabiske padi dah nya bulan sebelas nya dikumbai kite bulan chechangok. Bulan maya Iban badu mantun umai bukit narai pengawa agi. Udah nya kepenudi sekali bulan dua belas dikumai kitai bulan pangka di labu, bulan maya padi bukit baru tuai buah. Ne ampit kita enggau nugau suba wai ampit kita enggau ngetau. Uh rindu amat iya menya suba ne iya ga beduru aku tu suba kai bula-bula aku tu suba kai enti sebut ke nugau nombor satu aku tu tau kai enggau nugau enggau makai nyi ngenyun ne pu nyawa makai. Iya kati ke deh maya nya ke deh nyamai magang magang enggau tempa ngumba enda uji derumah lagi ngai makai nyawa lagi enda nyamai derumah lagi. Uji ke tingat jaku aku. Enti kitai makai ba tanah nyamai utai au, kai belawa bicing, ka belawa garam, ka belawa limau, ka belawa belacan. Abih masih di nya ti tunu ke di ikan siko abih meh ti derumah lagi. Hmm, nyambuk deka makai tik bangsa nya ni. Milih enda. Ngai besai-besai aku nyawa bam nang tu-tu makai.